Merħba għal din is-sbatax il video lezzjoni fis-sensiela. Din id-darba se nkomplu nitkellmu dwar il-macros u se naraw kif nista' nesporta u nimporta macros minn kompjuter għal ieħor. Min segwa l-video lezzjoni ta' qabel din jaf li konna ħloqna macro sempliċi u rajna kif din baqgħet maħżuna fil-Word anki wara li għalaqna dokument u ftaħna ieħor. Mela illum se nibdew l-ewwel billi nesportaw din il-macro ħalli nkunu nistgħu npoġġuha fil-Word installat fuq computer ieħor. Niftħu il-Word bħas-soltu u immorru fuq View, Macros, View Macros. Issa, mil-lista li għandi nagħżel il-macro li rrid nesporta, f'dan il-każ Macro Test, l-unika waħda li għandna hawn, u nikklikkja l-buttuna Edit. Din se toħodni fil-parti avvanzata tal-Word fejn wieħed jista' juża l-kodiċi speċifiku biex jipprogramma l-macros. Hawnhekk fil-fatt qed naraw il-kodiċi speċifiku li l-Word irrekordja waqt li aħna konna qed noħolqu din il-macro. Fuq ix-xellug tal-iskrin qed naraw lista ta' dak li l-Word isejħilhom proġetti. Issa, jekk inħarsu lejn it-tieqa l-kbira fejn hemm il-kodiċi, tal-macro tiegħi nara li din qiegħda mniżżla taħt New Macros. Dan huwa l-isem ta' module. Module tista' tinkludi fiha macro waħda jew sensiela sħiħa. Kull darba li nirrekordja macro ġdida, din se tidħol hawn awtomatikament. Mela, li għandna bżonn nagħmlu aħna huwa li nesportaw il-module kollha. Din se ġġorr magħha kull makro li hemm fiha. Immorru fuq il-lista fuq ix-xellug u nikklikkjaw biex nagħżlu dik il-module, New Macros. Nikklikkja bil-buttuna tal-lemin u nagħżel Export File. Hawnhekk nagħżel fejn irrid naħżinha fuq il-kompjuter. Ħa nagħżel id-desktop biex insibha malajr. Nista' nagħtiha isem differenti wkoll, imma jien għalissa se nħallih kif inhu. Nikklikkja Save. Issa immur fuq File u Close and Return to Microsoft Word. Mela, ħalli inwarrab il-Word għal mument u nara x'hemm fuq id-desktop. Hawnhekk qed naraw li għandi fajl ġdid fuq id-desktop jismu newmacros.bas. Dan il-fajl nista' nikkupjah fuq USB stick u nieħdu fuq kompjuter ieħor. Bl-istess mod, nista' nġib macros ġodda minn kompjuter ieħor. Ħalli nagħmlu dan issa. Kif qed taraw fuq id-desktop għandi fajl ieħor jismu qaritalprovi.bas. Din hija l-module li għandna fiha l-macros li kont tkellimt dwarhom fil-kors tal-qari tal-provi. Nerġa' ntella' il-Word. Immur fuq Macros u View Macros. Nosservaw li għalissa naturalment għad għandi l-macro, il-waħda macro test, fil-lista. Imma hawnhekk irrid inżid issa l-macros tal-qari tal-provi wkoll. Nikklikkja Edit Fuq il-lista ta' proġetti fuq ix-xellug, nikklikkja darba fuq Modules, Dan għabiex meta inżid il-modjul tal-qari tal-provi tidhirli taħt din il-lista. Issa immur fuq File u Import File. Immur fuq id-desktop u nfittex il-file li rrid. Qaritalprovi.bas. Nikklikkja darba fuqu u Open. Kif qed naraw, din żdiedet issa mal-modjul ta' qabel bl-isem ta' Module One. Jekk irridu nistgħu inbiddlu l-isem ukoll. Mela, nikklikkjaw darba fuqha biex nagħżluha. Module 1 u naraw li fit-tieqa ta' taħt fejn għandi Name u Module 1, issa nista' inħassar dak l-isem u nittajpja ieħor. Issa, immur fuq File, Close and return to Microsoft Word. Mela, kif nistgħu naraw li l-macros qegħdin f'posthom? Nikklikjaw fuq il-buttuna Macros nerġgħu u View Macros. Issa qed naraw li għandi fil-lista il-macros kollha li importajna b'dik il-module.